שלום עליכם, אזוי ווי אסאך פון ענק ווייסן האב איך ליב זיך אוועקצוזעצן מיט מענטשן וואס קומען אהער, ס'זאל זיין וואקעישן, צו פאר א טאג פאר ביזנעס, אדער איינער וואס וואוינט דא, און כאפן א שמועס מיט זיי צו הערן אסאך אנדערע פערספעקטיווס אויף דער פלאץ, פון אנדערע ענגעלס. דא האב איך א איד, קענסט זיך פארשטעלן פאר דער עולם? איך ווייס נישט די טעמפא אידן ווייסן ווער איך בין, אבער אין ניו יארק בין איך באקאנט אלס הערשלע פעקעטע, אביסל מ'זעט מיך אביסל אויפן סטעידזש, כ'פלעג אמאל זינגען פאר שירה, איך בין א גאב אויף חתונה ביי נגידישע שמחות, ביי גרויסע שמחות, ביי רבישע שמחות, און כסדר נאך אזאלכע זאכן, אמאל וואס פעלט זיך אויס עפעס מפרסם זיין פאר אידישע פרנסות, קען איך עס טון. נאכ'ן זיכער ביסטו געקומען מיט עפעס עקספעקטעישאנס אין מיינד, וויאזוי האט זיך די פלאץ אויסגעשטעלט לויט דיין אימעדזשינעישאן און עקספעקטעישאנס?

וואו די ספעל איז געווען וואס צו טרעפן גאר היימישע חסידישע געשמאקע אינגע לייט וואס ס'האט צוגעגעבן זייער אסאך צו די גאנצע אטמאספערע וואס דאס האב איך מיך נישט גערישט. נאר געווענליך ווען א איד גייט אויף א פלאץ איז נישט אז מ'קוקט עירליין טיקעטס און די וועטער, מ'קוקט אויך אויף כשרות און אויף מנינים. וויאזוי איז דאס געווען פאר דיר? האסט דיך פארגעשטעלט אז דו גייסט אלעס האבן און צו האסט אלעס געהאט? איך האב גערעכנט אז איך דארף מיטברענגען פון ניו יארק אלעס, ווייל ס'איז נאך א נייע פלאץ, ס'איז נאכנישט דא געווען קיין גראסערי אויפן פלאץ, און ס'איז נאכנישט דא קיין רעסטעראנטס דא, און ס'איז נישט דא ווי צו קויפן קיין עסן, אפילו כ'האב געהערט אז ס'איז דא, מ'קען מאכן אויף שבת, כ'האב נישט געוואוסט ווי ווייט, סאו האב איך מיר מער ווייניגער צוזאמגעפאקט אלעס צו ברענגען צו קענען קומען צו מיין געשמאקע וועקעישן, און כבין געהערט האב איך געזעהן אז מקען באשטעלן גראסערי, סאיז טאקע נישט דא אויפן פלאץ דערווייל, סגייט זיין בקרוב האב איך געהערט, און סוועט צוריק קומען אלעס, כבין אנגעקומען אויף א פלאץ ווי מקען קויפן מילך נישט ווייט פון דא, און אויף שבת מקען טועם א גאנץ פעקל צו קאכן פרישע היימישע און געשמאקע מאכלים, און כהאב געהערט אז מקען האבן פאר א גאנצע וואך אויך. מנין איז דא ווען מ'גייט אויף וועקעישן איז אמאל לייגט מען זיך פרי און מ'שטייט אויף פרי דארף מען א פרי מנין און אמאל לייגט מען זיך שפעט און א שפעטע מנין און אפילו ס'נאך א נייע פלאץ און ס'נישט דא אזויפיל מענטשן איז געווען א געשמאקע מנין זיבענע, זיבן דרייסיג, די צווייטע מנין צענע, צען דרייסיג, ס'איז אפילו געווען גוט זמן תפילה וואס זמן תפילה דא אין פלארידע אביסל שפעטער, מ'האט געקענט האבן עולם הזה מיט עולם הבא אויף איינמאל, ס'איז געווען זייער זייער געשמאק. קענסטו מסביר זיין פאר א מענטש וואס איז דא קיינמאל נישט געווען וויאזוי קוקט אויס א שבת אין טעמפא? איך דארף קודם מיר מסביר זיין ווייל איך האב נישט געוואוסט דאס האב איך נישט גערעכנט ווי איך קום אויף שבת שבת איז דאך דא צוויי געגענטער א זאך וואס איך האב נישט געוואוסט איך האב נישט געהאט די אינפארמעישאן פארדעם און די קהילה וואס איז דא די נייע קהילה איז דא האלב אין איין זייט שטעטל הייסט עס רופט זיך אין אין איין קאמיוניטי אין צווייטן אין צווייטע קאמיוניטי אבער כ'האב דאך געמוזט אויסשמעקן ביידע בין איך געווען אויף איין פלאץ פרייטאג צונאכטס אין איין פלעץ פארביידע שבת צופרי ברוך השם ביידע האט מען מכבד געווען מיטן ברעטל מ'האט געהאט א קבלת שבת מיט א שחרית. נספּאָרט צו ווערן. שבת צופרי איז געווען לעילוי כל בחסר, קודם געהאט א פיינע מקווה, אזא כבוד מקווה, אזא קאלטע אבער א געשמאקע מקווה, און נאכדעם האט מען געגעבן א דאווענען, מען האט געדאוונט פריש און געלאט, מיט א גאנצע ברען, מען האט זיך געשטעלט גענוג צייטליך פאר די וואקעישן אידן, אז זיי האבן נאכדעם צייט זיך אויסצורוען, און נאכדעם געווען א געשמאקע קידוש, מען האט שיין געליינט, מען איז געווען, ס'איז עכט א רחמיות'דיגע אטמאספערע, מען האט פיין געדאוונט, מען האט נישט גערעדט ביים דאווענען, מ'הא. און נאכן געהאבן א געשמאקן קידוש, מ'האט געזינגען זמירות צוזאמען, שיינע ניגונים, מ'האט געטאנצן, ס'איז געווען מורא'דיג דערהויבן, ס'איז א זאך וואס איך האב נאכנישט גערעכנט, ס'איז געווען א גאנצע פרישע באונעס צו מיין וואקעישן. יעצט נאך א מיינדסעט וואס אסאך מענטשן האבן אויף פלארידע, און איך וויל וויסן טאקע ווי אזוי קוקסט עס אן, איז שמועסעניים, מענטשן זאגן מ'גייט קיין פלארידע, ס'איז ממש געפערליך, וואס מ'זעהט זיך אלץ דא אן, דו ביסט עטוואו געווען פאר א וואך? וואס זאגסטו אויף די גאנצע נושא? גוט דו האסט מיר געפרעגט די שאלה, ווייל דאס איז א זאך וואס איך בין בין מערסטע נספוג געווארן, איך בין שוין געווען אין וואקעישן שוין מיט א גרופ מיט אנדערע זאכן אין מעקסיקא, איך פלעג גיין אין נארט מיאמי, איך בין געווען אין אפאר פלעצער, די שטערקסטע אפגעהיטנס פלאץ וואס איך האב געהאט אין אלע וועקעישאנס איז געווען דא, עד כדי כך אז איך האב געטראכט ביי מיר אז ס'איז דא א געלעגנהייט צו קענען קומען אויף א שבת אדער אויף א יום טוב אין די משפחה וואלט איך געקומען, נישט קיין חילוק ווי הייס אויפן גאס ס'איז געווען, כ'בין געגאנגען אנגעטון נארמאל, ס'איז ממש א קידוש השם צו קענען קומען אויף אזא פלאץ, וואוינען אויף א פלאץ, ס'איז בעסער ווי ניו יארק, ס'איז בעסער ווי אלע פלעצער, אלע געגנטער וואס איך בין געווען, איז דער פלאץ דא אויסגעהאלטן אויף הונדערט פראצענט, ווען איך בין אראל וואלט איך געשריבן א כסף, ס'איז פלא פלאים, בכלל די רוחניות דא איז זייער זייער שיין, מ'זעט אינגעלייט זיי שטייגן, זיי טוען אסאך אויף, יעצט האב איך געזען די מען בויט יעצט א נייע כשר'ע מקווה, א שיינע מקווה, מען וויל ארויס קוקן פון בית המדרש, מען קען ארויס קוקן פונעם פענסטער, מען בויט א שיינע מקווה, ס'וועט זיין א אויסגעהאלטענע מקווה, א שיינע כשר'ע לכתחילה, מהדרין מן המהדרין, די בעסטע מקווה וואס איז נאר שייך, די גבאי האט מיר געזאגט אז מען שטעלט צו א. די פרומסטע מקוואות אין אר ד וואס האט זיין אויסגעהאלטן אידישקייט ברוך השם איז דא אויף זייער זייער שיין פארנעם האב איך מיטגעהאלטן היינט א געוואלדיגע געוואלדיגע סצענע א קינד איז נעבעך געקומען פון ארץ ישראל זייער נישט געזונט א ספעציעלע שפיטאל פאר קינדערלעך דא אין טעמפא.

יעדע חלק דא אין אידישקייט האט א מויליג מויליג טעם, אידישקייט ביי אונז איז די וויכטיגסטע איז גמילות חסדים, און אויף דעם פלאץ איז עס זייער זייער שטארק. יעצט דשאסט א דזשענעראל קוועסטשען גארנישט מיט אזוי ווי די פלאץ אדער מיט דיך, דשאסט די טרוקענע פאקטן, ווי לאנג נעמט אנצוקומען פון ניו יארק אהער, האו וואס די וועי, איז עס אזא שלעפ ווי מען גייט קיין מקומות הקדושים אין יוראפ די וועג, איז עס א, האו וואס איט. איך בין שוין געפארן אסאך מאל וואקעישן, צווישן אלע פלעצער איך בין געפארן, איך זעה נישט קיין גרויסע חילוק, פארקערט, ס'איז דא א עירפארט גלייך צו טעמפא, און פון טעמפא אהער איז געווען, פון דעם עירפארט אהער איז געווען בערך פֿינף און פֿערציק מינוט, זייער גלייך אנקומען אהער, זייער איזי, זייער א גראדע וועג, זייער געשמאק. שקויעך פארן זיך אוועק זעצן מיט אונז, איך האף מ'האט נישט צושטערט דיין וועקעישן אביסל, און האפענטליך גייט מען זיך נאכאמאל דא זעהן. יעצר ש, נישט קיין שאלה, האפענטליך מיט אייבערשטעס הילף, ס'איז געווען א געוואלדיגע כבוד ביסט געקומען, אונז זעמיר זיכער אם ירצה ש נאכאמאל קומען, ס'איז זיכער די פלאץ ווי מ'זאל קומען, א קאפאנעווע וועקעישן זיכער, אייבערשטער זאל העלפן אונז זאל מצליח זיין. גיין און פארראט צו יומא וקיימא צפוני ונגבה, מ'זאל מצליח זיין אין יעדע זאך, און א גרויסן שכח פאר רעים פארן אזא שיינע הכנסת אורחים, און אזא שיינע קבלת פנים, אבער זאל עס העלפן זיין צום הצלחה מיט אלעס וואס עס טוט. אמן.